Наталья Николаевна Соловьева. Прошу вас, Николай.
Ытти кун хисеплӗ туссем, юлташсем, хаклӑ хӑнасем, пирӗн курава кӑмӑл туса килнӗшӗн. Питӗ хавассерен пулни те кунта курман. Ҫакӑн пек йывӑр саманасем чухне те кунта килни

Эпӗ паян сире пурсӑмӑра саламлатӑп. Ҫак уяв уҫнӑ пирки и ырлӑх, сывлӑх сире пур пурсӑмӑра та сунатӑп. Ҫак уяв пирки выступили уҫнӑ пирки. Кӑштах пӑхкаласа илтӗм те, ну, мана вӑхӑт сахал пирки Ну, мӗн калама кунта? Впечатление именно, видите, вышло. Вот. Питӗ ман, питӗ ман. Пур ҫав пек потенциал ҫак искусствӑра. Кашни художник хӑй мне манер

Юрий Васильевич, выступление Первобранникова Карпийского, подъем национального самосознания тепер Аллаху Турону штурмом виҫҫӗмӗш ҫул. Ҫавна май Чӑваш наци конгресӗ ун чухне те кӗрленӗ. И наци конгресӗнче пӗтӗм тӗнчери чӑвашсене пӗрлештере тӑракан организацинче художниксем, ӳнерҫӗсем, вӗсем пулнӑ, авангард, авангард тӑран. Напротиве пирӗн метр сим Пупин пӗрремӗш председатель, Илья Николаевич старч, Аксар, Аксар пӗр Эткер, Слава. Ну, паллах, мӗлек, мӗлек атӑлма пултармасть вӑл халӑх. Халӑх ха лӗпӗш ҫуралсан та ҫутҫанта ла кӗрет, а халӑх халӑхне ҫуралмалла мар. Ҫавӑнпа куҫ таятӑп Чӑваш наци конгресс ячӗпе сире ӳкерҫӗне, чӑваш художниксен Вӑл вӑхӑтра питӗ кирлӗ, питӗ йывӑр вӑхӑтра эсир туса хуртӑр. Сире пулатать тен, нумай чӑваш ҫамрӑкӗсемпе хамӑн та ҫын хӑтӑр виҫҫӗре пулнӑ. Сире пулатать тен, мана чӑваш туйӑмӗ килтӗ. Вӑл вӑхӑтра ҫухалма памарӗ-сем пӗлет тата куҫсирен. Паян кун Аллах пирӗн ҫӗршыв ячӗпе иртсе пырать ҫак мероприятие. Пирӗн хӗр-улшӑн та пӗрле, пӗрле ҫавӑнпа Владимир Рагонов вӑл, Чӗмпӗр чӑвашӗ вӑл ӑнланать ҫакна туйӑмпа. Аллахи пӗрте пӗрле, пӗрле. Ну, икӗ союз, виҫӗ союз, вӑл, вӑл сӑмахран, писательсен пирӗн виҫҫӗ, тӑватӑ союз. Ну, хӑй не майлӑ, хӑй не майлӑ конкуренци тейпӗр. Ну, кунта та эсир пӗтӗм шая каласан хирӗҫӳ пулман. Эпӗ пӗр каждый ҫул чӑваш бунтовниксен куравне килнӗ, пӗрене сиктермен пулас тӑхӑрӑн виҫ ҫултанпа. Ҫавӑнтарах Ҫавӑнтарах вӑл Евросоюз та влаҫлӑ союз, ҫавӑнпа, паллах, пӗрле, тепӗр наци конгресӗнчен савӑнатпӑр кӑна, пуринпе те пӗрле ӗҫлеме хатӗр. Ирӗк пар, Николай Федорович Угазов ячӗпе, пирӗн Чӑваш наци конгресӗн президенчӗ, патша ханашӗн депутачӗ ячӗпе, сӑмахран, тӑрӑшнӑ чӑвашӑн. Соловьева Наталья Николаевна сире чи малтан ҫак явапа саламлама тата

Эс Нарт йӑвасем Чӗмпӗрте те, Тутарстанра та, Тюменьре те, Еткер, Аркашӑн. Мӑнаҫлӑ, мӑнаҫлӑ палӑксем кану. Ҫӗпер ҫул пире мӑнаҫлӑ туйӑмне парса чӑвашсене. Алла сунӑ. Ана та пуласса сӑнама пулать. Малалла-ха пынӑ ҫумалла. Ман патак чӑваш ятне ҫӗклесчӗ. Ман юхан пек ҫыр пулмалла. Пурнатпӑр ачасем, пурнатпӑр. Малалла-ха пынӑ ҫумалла. Хисеплӗ ертӳпӗрсем,
хисеплӗ ӳнерҫӗсем тата кунта килнӗ хӑнасем, сире пурне те пирӗн курав уҫӑлнӑ ячӗпе саламлас тетӗп. Пирӗн курав иртнӗ кӗтсе нумай вӑт. Мӗншӗн тесессӗн ҫак положенипе нумай тӑсӑлса пычӗ. Халь юлашкинчен пӑхап та, наверное, вӑл тӑсӑлса пулни тата лайӑхах та пулнӑ пек туйӑнать. Мӗншӗн тесессӗн питӗ нумай интереслӗ, илемлӗ ӗҫсем тӑратӑрӗҫ художниксем. Тата питӗ пысӑк салам тата калас килет ҫак музей администрацине. Мӗншӗн тесен пире питӗ лайӑх залсем пачӗҫ. Ҫак залсенче пирӗн ӗҫсем хушӑлса кайрӗҫ. Пӑхап та мастерскойра кӑна пулсассӑн ҫав ӗҫсем вӗсем питӗ япӑх пек курӑнатчӗҫ. Унта тӑраттӑмӑр та Ҫак залсем вӗсем чӑнах та темӗскерле хӑват парса тӑраҫҫӗ вӗсене. Тата ҫак музейра ӗҫлекенсем те вӗсем ӗҫсене тӑратма та пӗлеҫҫӗ пуль. Ҫакӑн тӑратнипе кашни ӗҫ хӑйне май питӗ лайӑхӑн курӑнса тӑрать. Ку курава ирттериччен те пӗр малтан Хапӑр куҫса ҫӳрекен куравпа районсене те кайрӑмӑр. Тепӗр утӑмӑр Тӑвай районӗнчи музейра. Ҫак Тӑвай районӗнчи музейра курав уҫрӑмӑр хамӑр те. Чӑнах та пирӗн уҫма ҫав курава питӗ вырӑнти администраци пычӗ. Тата вӗсем хӑйсен коллективӗпе концерт тӑвать-ҫке пире, хӑй те лайӑх авал туса илнӗ-ҫке пире. Унта чӑнах та ӗнтӗ пысӑк залсем мар тӑвайӗнче, но все равно эпир лайӑх кӑтартса ирттернӗ унта. Кайран чӗнсе карпӑр ҫав куравах ӗнтӗ Канашри музея. Вот ҫав Канаша музейӗн ҫитернипе Пирӗн кафраз мӗнле тӳлеҫҫӗ-ши? Ҫав вирус вӑхӑтне кӗртӗмӗр. Вирус вӑхӑтне кӗртнипе пирӗн курав лайӑхах перкеймест. Вӗсем вара хӑйсен тӗлне пулнӑ курава уҫнӑ, пирӗнсене, пирӗнсене кӑтартнӑ. Вара эпир унта питех хапӑр тӑваймарӑмӑр. Вӑл хурав вӑл пирӗн иртрӗ. Ҫав вӑрҫӑ юбилейӗ те, халӗ куравӗсем пирӗн пырать. Юбилейпа та тата пирӗн республика ҫӗр ҫул тултарнӑ ячӗпе те. Пурне те сире ӑнӑҫу тӑсмасть тетӗп. Пурне те сывлӑх, телей тата хамӑр ӳнер пурнӑҫӗнче ӑнӑҫусем туман сире.
Ыргулӑн хисеплӗ Юрий Васильевич Викторов калар ӗнтӗ, чӑваш искусствинче хӑйне май ӗҫлеме тытӑнма шутланӑ ҫынсем пулнӑ. Тӗнчери культурӑра ытти халӑхсен ӳнерӗсене эпир пӑхса тухас пулсан ҫав тери тӗлӗнтерет. Мӗш тесен кашни халӑх, кашни цивилизаци ӗнтӗ кашни вӑхӑтра хӑйне май ӗҫлеҫҫӗ. Эпир куратпӑр, калӑпӑр, Иранпа Перси миниатюри вӑл мексиканский мурале йышӗнчи Мексика шывӗ пиҫпе ҫав тери пӗр-пӗринчен катаратӑн пек. Францсен импрессионистсем Китай шывӗ пиҫӗнчен катара тараҫҫӗ. Эпӗ Митовпа калаҫнӑ чух ҫапла калаҫса хунӑччӗ. Эпӗ нумай вӗреннӗ ҫынсан эпӗр ӗҫлесе курнӑ хамӑр вӑй пур. Тӑрӑшса пӑхмалла, чӑваш тӗнчере пурӑннӑ чӑваш мӗнле ӳкерет, чӑваш художникӗ. чӑвашсене ӳкерет тата чӑвашла ӳкерет. Мӗншӗн тесессӗн пирӗн ӗнтӗ ӳкерчӗксем халь мӗн пиркине калаҫмӑпӑр. Пирӗн ӳкерчӗксем, ну, вырӑсла каласан, живопись, культура, эстамп, вӑл ӗҫсем пулман. Анчах та совет влаҫӗ пур халӑха та культура енчен вӗрентме тӑрӑшса вӑл хушӑран чӑвашсене исе тухса хӑйӗн тӗп хулисенче вӗрентсе ну калӑпӑр балеринсем турӗҫ артистсене кӑларчӗҫ вӑл хушӑрах художниксене те кӑларчӗҫ художниксем нумай вӗренсе нумай курчӗҫ Анчах та пӗр ыйту тӑрать. Чӑваш мӗнле ӳкерет? Чӑвашла чӑваш ҫынни чӑваша чӑвашла мӗнле ӳкерет? Мӗншӗн тесессӗн калпӑр Япони гравюри Ҫав тери спиридон хӗҫ тӗслӗ мар калӑпӑр. Ҫавна шырама тытӑннӑ пулӑр, анчах та вӑхӑтсем ҫав тери улшӑнса пычӗҫ. Халӑх хӑй ӑшӗнчен вырӑсла каласан движени пӗр харӑс тӑрса чӑваш чӗлхине Чӑваш художникӗ чӑваша чӑвашла ӳкерес енне вӗҫне ҫитерейман-ха эп. Ҫавна вӑй хурса тӑрӑшса ӗҫлеме вӑй хутсӑрччӗ художниксем, мӗншӗн тесессӗн эпир куравсене, калӑпӑр, Парижа илсе каяс тесен Нью-Йорк кайса каяссисен, Австрали кайса каяссисен кусем ҫав тери тӗрӗслесе пӑхаҫҫӗ. Хусан калама пултараҫҫӗ. Кун паккине эпӗр пурнӑ. Кусен шкулта вӗренсе тухнӑ ачапча япалисем анчах. Тата ытти те, тата ытти. Паянхи кун ӗнтӗ акӑ та Нагорный юлташ ларать. Чӑваш художникӗсем нумай тӗнчене тухса курчӗҫ, ӗҫлесе курчӗҫ. Ҫавсене анализ туса, хак парса, усал ӗҫӗсене, эскизӗсене, ҫакӑн выртри шухӑшсене фиксировать туса Хуракан ҫукка, искусствоведсен ҫукка. Кусене кӗтетпӗр. Мӗншӗн тесессӗн вырӑсла каласан безвещи. Эпир пулма пултаратпӑр безвещи пропавший художник. Безвещи пропавший. Чӗнчене илсе тухнӑ, кӑтартнӑ, пӗр ҫын пулнӑ, анчах та ӑна киле таврӑнсан унтан художникран ыйтаспа тес. Сана мӗншӗн чӗнчӗҫ, кам чӗнчӗ, эсӗ мӗн ӗҫлерӗн, мӗн шутларӑн, мӗнле шухӑшсемпе таврӑнтӑн, мӗн куртӑн. Ҫав ӗҫсене туса пыракансем ҫук, мӗш тесе сана кайпӑрлара пӗр

Шантах кайма тиветӗр, пӗлтермес ыйтнӑ ҫынсемпе хамӑр обществосене хамӑрах тата каймастӑмӑр. Паян пӑхатӑп та, республикӑра чӑваш сасси, чӑваш мучи янӑрах ҫитӗ. Тата паянхи кунччен пирӗн выставка конкурсран